Җаллад кайраганда, эт ләззәтен тоеп канында, черчетларга каршы соңгы сүзне без әйтербез хөкем залында. Килер ул көн, халык хөкем итәр, карар булыр кискен һәм кыска. Каным белән язган соңгы җырым бу гаепләү акты фашистка.

Дөресрәге, унбер егетебез Җир шарының тынычлыгын яклар өчен башларын гильотинага салды. Бу көн бер татар халкы өчен генә түгел, ә фашизмга каршы сугышкан һәр халык өчен дә тетрәндергеч фаҗигале көн. Әлеге фаҗига истәлегенә без бүген Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу, ягъни хәтер яңарту митингына җыйналдык. Башлап сүзне Татарстан язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре, Абдулла Тукай премиясе лауреаты, Татарстанның халык депутаты Ркаил Зәйдуллага бирәбез. Кадерле милләттәшләр, кунаклар, без инде озак еллар дәвамында шушы көнне, 25 августта, Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алырга җыенабыз. Нәкъ шушы минутларда 80 ел элек аларның башы киселгән. Әлбәттә, менә Җәлилнең бөтен иҗаты күз алдына килә. Җырларым, менә Рөстәм җырлап та үтте, җырларым сез шытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк аттыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын шул кадәрле җирдә хакыгыз. Чыннан да аның җырларында көч тә, ялкын да бар, киләчәккә өмет тә бар, җиңүгә ышаныч та бар һәм шуңа күрә дә алар хәзер дә безнең йөрәгебездә. Хәзер инде шушы җыеныбызны

Әлеге җыенда катнашучылар, әлбәттә, герой шагыйрь Муса Җәлил һәм Кормашчы Җәлилчеләрнең искә алу чаралары бүген татарның мәркәзе Казанда гына түгел. Ә аларның тормыш сукмаклары белән бәйле булган тормыш тагы эзләнүләрне һәм гомумән тормыш штаблары белән бәйле булган туган як җирлекләрендә дә әлеге бүгенге көндә искә алу чаралары уза. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү бер яисә тантаналы рәвештә узган чаралар белән генә бәйле түгел. Ул эзлекле рәвештә, даими рәвештә алып барыла. Менә соңгы арада гына, соңгы елларда гына без Свердловск өлкәсенең Екатеринбург, Серов шәһәрләрендә, Бөтенроссия татар-авыллар Сабан туе кысаларының Пермь краеның Барда җирлегендә һәм Санкт-Петербург шәһәренең Калинин районында хәтта аның исемендәге мәктәпне дә Аның мәңгеләштерү исемен яңгыратып, шулай ук тапшырдык. Чит илләргә килгән вакытта соңгы арада менә Казахстанның, безнең Какшытау, Кыргызстанның Бишкек җирлекләрендә бюстлар ачылды. Хәтта Астрахандагы Караб исеме дә Муса Җәлил исемендә исеме белән илләребезне гизә. Әлбәттә, ул эш дәвамлы һәм Бөтендөнья татар конгрессы белән берлектә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасын Язучылар берлеге белән берлектә унбер проект, бу унбер батыр проектын башлап җибәрдек. Менә әлеге безнең Луиза кызыбыз, ул бит Халыкара Җәлил укулары бәйгесенең эш нәтиҗәсе. 40 меңнән артык катнашучы. Безнең Чулпан Мусеевна әлеге чараларда һәрвакыт катнашып, үзенең хис-кичерешләрен белдерә. Ә менә унбер проект дигән вакытта, унбер батыр дигән проектта безнең Ләбиб, Лерон, Вахит Имамов, Рөстәм Галиуллин, һәм гомумән журналистларыбыз Бөтендөнья татар конгрессының хезмәткәре белән берлектә 11 батырның кормашчы җәлилчеләрнең туган җирлекләренә барып, аларның тормыш Гомумән, аларның исемнәрен яңадан калкытып чыгару, мәңгеләштерү, әле күләгәдә карган фактларны бигрәк тә безнең яшь буынга җиткерү мәсьәләсендә бу эш алып барыла. Бу эшне, әлбәттә, без дәвам итәчәкбез. Аларның шигырьләрендә, иҗатларында ялкын, өмет чаткысы. Алар безнең өчен мәңгелек. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре берсеннән-берсе батыр, берсеннән-берсе туган илләрен нык яратучы, берсеннән-берсе фашистларны күрә алмаучы кешеләр булган. Әйе, фашистлар суда аларның башларын кисәргә хөкем иткән, әмма алар биргән антларына үлгәндә дә тугры калган. Аларның үлеменә шаһит булган бер алман рухание соңыннан Татарлар елмаеп үлделәр дип искә төшергән. Әйе, алар фашист илбасарларын җиңеп, халкыбызның намусын саклап калып, япь-яшь килеш безнең бүгенге көнебез хакына батырларча һәлак булдылар. Алар халкыбызның 11 газиз улы.

38 яшьлек Муса Җәлил, Мостафа, Оренбург. 37 яшьлек Гариф Шабаев, Иске Турай, Башкортстан. 29 яшьлек Әхмәт Симаев, Усть Рахмановка, Пенза. 28 яшьлек Абдулла Баттал, Зур Тигәнәле, Татарстан. 28 яшьлек Зиннәт Хәсәнов, Иске Кәшер, Татарстан. 26 яшьлек Әхәт Атнашев, Петропавловск, Казахстан, һәм 26 яшьлек Сәлим Бухаровларның, Башкортстанның Миякә районыннан, соңгы минутларынача рухлары сынмый, барысы да горур кала. Без илебезгә җиңү көнен якынайту юлында башларын салган ватандашларыбызны тирән сагыш белән искә алабыз, онытмыйбыз. Аларның үлемсез батырлыгы алдында баш иеп, сугыш корбаннарын искә алып, Бер минутлык тынлык игълан ителә. Рәхмәт. 11 батыр, 11 каһарман. Әле аның тагын берсе бар. Рәхим Саттар Аны да онытмаска кирәк. Минем инде шәхсән үземнең күптәнге хыялым, монда бер урында Рәхим Саттарга да урын куелыр дип өметләнәм. Унбер батыр турында сүз алып барганда, мин монда инде каләмдәшләрем Вахит Имамов һәм Рөстәм Галиуллин исеменнән, шулай ук сәфәрләрдә безнең белән йөргән Разил Зиннәтуллин исеменнән дә сөйлим. Без. Сөенәбез, безнең Җәлилебез онытылмый, аңа һәрдаим һәйкәлләр куелып тора, Аллага шөкер, бу бик күркәм эш-гамәл. Ләкин без инде аның көрәштәшләренең дә искә алынуын һәм аларга да мәңгеләштерү йөзеннән нинди дә булса эшләр эшләнүен теләп йөрибез. Булдык Әхмәт Симаевның туган ягы Мордовиядә. Анда Иске Синдрау мәктәбендә Истәлек тактасыннан кала һәм музейдагы совет заманыннан калган кайбер экспонатлардан калган әйберләр әллә ни җук. Безнең инде күрәсебез килә, анда бюст, яңартылган мемориал такта, шулай ук Мәләвездә Фуат Булатовка, истәлек тактасы, бюст булуын телибез. Үзебезнең э, Зур Тигәнәледә Абдулла Батталга Аллага шөкер мәктәпкә исем бирелгән, ләкин анда да шулай ук зур бюст булуын телибез. Ләкин әле шуның белән генә эш бетми. Менә шушындый күркәм батыр 11 батырның да һәрбер төбәктә, менә шушы 11 каһарманның төбәгендә аның шушындый мемориаль истәлекләр булырга тиеш. Бу Э, Сарман районының Иске Кәшер авылында, Зиннәт Хәсәнов авылында бар моның бер мисалы. Алла бирсә, шушындый мисаллар калган ун төбәктә дә булса иде дигән теләк белән янабыз. Ул шулай булыр да. Безнең максатыбыз, теләгебез менә бүгенге шикелле монда бер 50-40 кеше генә түгел, ә бәлки менә бу мәйдан тулып торырга тиешле. Киләсе елга җиңүнең 90 еллыгы һәм инде бу миңа калса Безнең менә бу мәйданда без тиле күпер булуын телибез. Тиле күпер менә шушы экран зур экран булыр дип фаразлана. Әгәр дә барып чыкса, менә шушы каһарманнар туган төбәкләрдә шушы тиле күпер аша элемтәләр булдыру. Һәрбер төбәктә Җәлилнең туган авылы Мостафада да Шулай ук Саранск якларында, э, Иске Синдрау авылларында, Мордовиядә Башкортстанда, Казахстанда, Үзбәкстанда да менә шушы бер көнле шушы мәйдан тулып торган вакытта тиле күпер булуын телибез. Һәм ул даими дәвам итүен киләсе елларда да, алдагы елларда да. Һәм шул ук вакытта әле бу эш бер елдан бер елга гына калырга тиеш түгел, чөнки безнең менә бу каһарманнарыбызның туган еллары бар. Менә шушы алар туган көннәре бар. Шушы туган көннәре, туган айларында да һәрдаим искә алынып торырга тиеш. Һәм шушы 11 төбәк тә җанлы рәвештә бер-берсе белән аралашып торырга тиеш дигән фикердә торабыз, хыялланып яшибез. Инде килеп сүземне шигырь белән дәвам итәм. Җәличеләрне уйлап дип атала. Бүген дөресрәге кичә анда Вахит Имамовның гәзите дип әйтик инде, безнең Мәдәни җомга гәзите чыкты, укырсыз, анда тулаем менә шушы җәлилчеләргә багышланган язмалар, материаллар, шигырьләр урын алган. Шулай ук безнең мирас журналында да җәлилчеләргә багышланган язмалар. Соңгы җырым Палач балтасына башны куйган килеш языла, Муса Җәлил шигыреннән. Гильотинмы кисәр газиз башны, Абдулла Алиш шигыреннән. Ирек өчен көрәш давылында янә бер хат язам үзеңә, Гайнан Кормаш шигыреннән. Ахры инде үләрмен дә, илем, күрми синең азат булганың, Әхмәт Симаев шигыреннән. Бар кайгымны онтып, мин дә элек кочагында йөздем Иделнең, Абдулла Баттал шигыреннән. Еллар башка, чорлар бүтән. Ә заман шул ук заман. Дөньяларыда орыш бара, кырылыш бара хаман. Анда сугыш, монда орыш, һич тынгы юк халыкка. Ничә еллар йодрык тинәп, каршы бара танкка. Җәлилчеләр башын салган, Кемнәр бәхете өчен, кемнәр көрәш алып бара патша тәхете өчен. Кемнәр ул бәләкәй халык, кемнәр ул өстен кавем, кем өчен дип башын сала бу халык мескенкәем. Дөньяларда орыш бара, ә максат кайда да бер, кемгә тәхет, кемгә бәхет, ә бәхет кайлардадыр. Чорлар башка, еллар бүтән, Ә заман, шул ук заман. Баш очында үткен балта эленеп тора һаман. Рәхмәт. Бу туфрак тибәдер шикелле учымда, Бу туфрак сулыйдыр шикелле учымда. Кемнәрнең кочаклап үзен җан бирүен тыңла дип сөйлидер шушында. Мин аның тавышын ишетәм, колагым томалап китсәм дә мең чакрым еракка, Ул дәшә үртәлеп, Мәрхәмәт сорап та Ул дәшә, ярлыкау сорап та Ул сыза күкрәген, ул суза йөрәген, Сулкылдый, сулкылдый кан саркып ярасы, Әфсенләп кайтара, кайларга китсәм дә, Мин аның арналган баласы. Мин ятам кочаклап, сыйпыймын, сыйпыймын, Һәм көйлим әбием көйләгән көйләрне, Һәм көйлим әнием көйләгән көйләрне. Йомылып төзәлсен җөйләре. Мин көйлим нәселем бәллүен юатып. Белсәм дә коткара алмавым җәбердән. Табуннар уза җил кубарып хәтердән. Мин сорыйм мәрхәмәт, ярлыкау, Тәңредән. Маңгаем терим дә каберләр өстенә. Мин көйлим нәселем бәллүен җай гына. Һәм килеп сыена тереләр, үлеләр. Һәм күктән саркыла май булып. Ай гына. И тибә туфрагым, и тибә сулкылдап, и үрли табаннан, тамырлар буйлатып. Суты да, уты да, коты да. Мин аңлыйм, ул котны булмавын югалтып. Мәрәсим кичәсе быел гаилә елы. Югары кыйммәтләр тәрбиянең асыл сыйфатларын туплаган татар гаиләсе елы. Бездә хәзер һәр гаиләдә дә Муса Җәлилнең, башка җәлчеләрнең китаплары булырга тиеш. Һәм әлбәттә алар балалар тарафыннан, яшьләр тарафыннан укылырга тиеш. Һәйкәлләре булган шикелле, китаплары да шулай ил буенча, дөнья буенча исем иде. Шундый кичәдән бер газәл шигырь. Әниле, кызлы, калфаклы бу икәү. Шигъри бәйгегә килгән, җиңгән икән. Әнкәсе Җәлилне сөйли, язмышын гүзәл затта иң тирән аңлау икән. Ә кызы, җимеше, гашыйк яшь Мусага, гаиләме яшьтән зәвыклы иткән. Һәм мөкиббән алар Тукай, Җәлилгә, классикларга бүген безме, кем җиткән, укырлармы бер көн шулай Гаташны? Без дә яздык югыйсә, яндык, гомерләр үткән. Әниле-кызлы укыйлар Җәлилне, дога бу! Туган телдә! Дөнья, ишетсәң икән! Җәлил Кормашлар бәйрәме бу көндә туган телне, туган, ишт итсәң икән! Дөнья,

Тик исән булсын дип, тик исән булсын дип атаны.